Mela, ħa nitkellmu daqsxejn waħda fuq target practice. Well, l-iskop huwa li nibqgħu nitkellmu daqsxejn fuq il-probabbiltà illi għandek inti biex tolqot nucleus meta qed tispara meta qed tispara lejn layer wieħed ta' gold atoms. So, fl-aħħar video għadna jekk inti għandek layer wieħed, il-probabbiltà li tolqot Gold nucleus minn ġo dak il-layer huwa 1 on 8,000 li huwa l-probabbiltà li tolqot ġo diversi layers, ġo n layers, imma mbagħad times 1 on n. Ok? So l-probabbiltà li tolqot nucleus minn ġo layer wieħed sibna li hija dal-ammont. Ok? Issa. Ħa nidħlu ftit iktar fid-dettall u nipprovaw noħorġu l-istess xi ħaġa probabbiltà rather ta' biex tolqot nucleus in terms tal-area imma. So ħa nitkellmu ftit fuq target practice. Target practice meaning jien naf inti għandek pereżempju immaġinaw archer, immaġinaw anything li ħa tipprova tolqot imma din l-ispot li għandek hawnhekk fin-nofs. So ejja ngħidu għandna target tond. Ok? U din l-area tat-target sa ngħidhilha A. Area, anzi ħa nagħmel hekk, area A not. Dak huwa t-target sħiħ. Ok? Però inti li jinteressak li tolqot huwa actually n-nofs għax hemmhekk li ħa jirriżultalek f'ħafna iktar punti. Ok? So inti basically trid tolqot dik l-area tat-target. Ok? So inti idealment or rather bħala probability tolqot din l-area out of all of this area dik sa tkun l-area tat-target tiegħek out of the full area A nought. Issa jekk inkomplu nżidu l-ammonti ta' targets li inti għandek mela hawnhekk ħa nġibu say ħames targets mal-ġenb xulxin. Hekk inti issa żidt l-ammont ta' smaller areas tat-targets tiegħek fejn inti tista' tolqot u ġġib aktar punti. So technically inti għandek areas li inti trid tolqot għandek one, two, three, four, five. So inti għandek a target għandek ħamsa minnhom. So inti tista' tolqot ħames. l-erja tat-target. Ok? Però dik il-ħamsa sa jkunu inti b'kollox hawnhekk erji sa m'għadx għandek ta' waħda, alright? A not m'għadx għandek ta' waħda, imma A not għandek ta' ħamsa wkoll. Ok? So inti ħa jkollok sitwazzjoni fejn għandek xi ħaġa hekk, erja of target, Għandek ħames probabbiltajiet li tolqothom. Però out of the full area li the full area issa hija ta' waħda a not imma times ħames darbiet ukoll. So jekk inti żżid l-ammonti ta' targets li qed titfa' maġenb xulxin, dawk jaqtgħulek 'il xulxin, so inti xorta ħa tispiċċa bir-ratio tal-erja tat-target tiegħek out of the full area of one target. So, if we assume that this is the area of the nucleus, ok, f'dak il-layer tiegħek, jekk dak ħa nassumu li inti għandek hawnhekk atoms ma' ġenb xulxin closely packed għax dawk huma Dawk huma ta' gold u mbagħad għandek in-nucleus fin-nofs u inti ħa tolħoq ħa toħloq backscattering jekk tolqot in-nucleus. Ok? Il-probabbiltà li tolqot in-nucleus huwa l-area tan-nucleus out of the full area of an atom. Ok, li ħafna mid-drabi niddinotja bħala A-not. Right, so it-target tagħna huwa n-nucleus, l-area tan-nucleus out of the full area of the atom. So f'dak il-każ, irrispective ta' kemm inti għandek atoms, bħalma għamilna hawnhekk targets, maġenb xulxin, alright, Dak ha jkollok times 1000 atom, 1000 atoms, u ra darba ha jkollok 1000 nuclei u 1000 atoms hawnhekk. U dawk jaqtgħu lek il-xulxin so ir-ratio xorta jibqa' l-istess. So il-probabbiltà illi tolqot in-nucleus ta' atom f'layer wieħed can be given in two equations. Mela, jew tista' tgħid illi hija one all over 8000 N, Jew inkella tista' tgħid li hija l-area tan-nucleus out of the area of the atom.